Ħanibdu totalment is-suġġett tagħna u ser nitkellmu dwar l-ammont ta' ħin illi t-tfal u liedna u xi kultant ukoll inkluż aħna inqattaw quddiem kompjuter, tablet jew inkella mobile l-hekk imsejjaħ screen time. Imma biex nibdew id-diskussjoni xtaqt nurikom dan il-filmat.
Zek, ġil papa.
Nerġa' tqiegħed fuq tablet. Il-mami qed li l-ta.
Ma ta' tifel ma jistax ikun il-lin kollu fuq tablet ta'. Eh, vera, jien tajtulu. Irrid tinsajjar, ngħaddi. Il-lesti. Inkella ma jħallinix naħdem. Naf, ma qed nibża li mhux qed jagħmlu ġid.
Għalkemm familja fl-istess dar, ġieli ma tiltaqax. X'nistgħu nagħmlu? Huwa tajjeb li tħalli it-tfal jilagħbu fuq apparat elettroniku minn ta' eta żgħira? Kemm għandu jkun il-ħin li t-tfal iqatta' fuq dal-apparat kuljum? Tajjeb li tħalli t-tfal jużaw l-apparat elettroniku waqt li int tagħmel affarijiet iktar importanti biex iżżommhom kwieti? U jekk le, kif se tikkontrollhom? Jeżistu alternattivi?
Dak hu l-ħsieb tad-diskussjoni li ser nitkellmu dwarha issa. Filmat li naħseb jiġbidlek daqsxejn l-attenzjoni, mhux? Iġegħlek tistaqsi, ejja ngħidu hekk, iġegħlek tistaqsi r-realtà. Hawn għandna lil Kane mill-Responsible Gaming Foundation u qed jistaqsi għalfejn ir-Responsible Gaming Foundation qiegħda titkellem dwar dan. L-ewwel nett, l-għodwa t-tajba. Bonġu Kane. L-għodwa t-tajba, insellmilkom u nawguralkom l-ewwel ħaġa l-festi t-tajba. Iva, il-Fondazzjoni xtaqet li toħloq daqsxejn ta' kuxjenza fis-soċjetà hemm barra permezz ta' dan il-proġett ċkejken fejn qegħdin inniggżu daqsxejn lin-nies fuq il-ħin li nqattgħu aħna lkoll ta' mill-tfal tagħna sal-adulti u l-anzjani. Hi l-ħin li aħna nqattgħu quddiem dan quddiem dan l-apparat elettroniku. Il-kelma bl-Ingliż hija screen time. Screen time x'jiġifieri? Hi l-ħin kollu li aħna nqattgħu quddiem tablets, laptops, mobile phones, quddiem oġġetti elettroniċi. Qiegħed ikun ta' benefiċċju għalina? Qiegħed jisraqilna minn ħin aktar importanti li nistgħu nqattgħu ma' uliedna. Dan is-suġġett nidħlu aktar huwa importanti li nidħlu aktar fih fid-dettall fejn jidħlu t-tfal żgħar fl-età. Illum il-ġurnata hija realtà, narawha tiġri madwarna l-ħin kollu fejn biex inkunu m'hemmx għalfejn inqogħdu neħbew wara subgħajna biex it-tfal tagħna joqogħdu daqsxejn kwieti minn meta jkunu żgħar nitfgħuhom quddiem it-television, quddiem immorru nieklu biex joqogħdu ftit kwieti ntuhom it-tablet f'idejhom. Qiegħed ikun ta' benefiċċju għalihom? B'dawn il-filmati qegħdin noħolqu daqsxejn ta' mistoqsijiet kif qal tajjeb Quentin. Parti mill-proġett ukoll bl-għajnuna ta' Matthew Bartolo, il-counsellor mill-Willingness Team, Ġimgħa wara li nippostjaw dan il-film, dan il-filmat, noħorġu r-risposta aktar fid-dettall tal-counsellor. Infatti ħriġnieh dil-ġimgħa. X'kienet il-risposta tal-counsellor ta' Sur Bartolo? Qajjem il-kunċett ta' tech free hour. X'inhi t-tech free hour li fil-familja jkun hemm dik is-siegħa, fejn l-apparat elettroniku jinġabar, jintefa' f'nofs ta' mejda u nissoċjalizzaw, nitkellmu, nikkomunikaw aktar flimkien f'dik is-siegħa. Li naħseb li illum il-ġurnata ħafna familji, ħafna drabi Quintin inkunu qegħdin, Ngħixu taħt l-istess saqaf u bilkemm niltaqgħu. Jiġifieri l-missier jasal mix-xogħol, jara logħba futbol, fl-istess ħin il-mara qiegħda isfel fuq it-tablet, it-tifel qed jistudja fil-kamra u t-tifla qiegħda tilgħab fl-istess dar sal-erbgħa ta' filgħodu qed tilgħab. Jiġifieri dan huwa suġġett li tajjeb li nibdew niddiskutuh fis-soċjetà. Kemm suppost iqattgħu ħin it-tfal quddiem Quddiem screen, quddiem tablet. Sewwa, sewwa, skont Matthew Bartolo, l-councillor, bejn sentejn u ħames snin il-ħin huwa ta' siegħa fil-ġurnata. Imbagħad minn ħames snin 'il fuq il-ħin huwa ta' sagħtejn fil-ġurnata. L-importanti hija li l-persuni jżommu l-kontroll ta' ħin. Il-ġenituri jżommu l-kontroll ta' ħin fuq it-tfal, aktar ma nikbru, il-persuna stess iżżomm il-kontroll ta' ħin. Kif tibda taqbeż daqsxejn il-kontroll ta' ħin, bħal kollox, l-affarijiet jistgħu jiddeterjoraw u jwasslu għal problemi.
Tara li kważi dan huwa task diffiċli għall-ġenituri għaliex faċli hawnhekk bilqiegħda nitkellmu, imma r-realtà hi li nagħmlu x'nagħmlu, it-teknoloġija mdawra bina nfusna u xi mdaqqiet huwa l-ġenitur stess li jikser dal-sagħtejn. jew tliq jew. Tisma' ġenituri, eżempju, jgħidulek jekk ma nitfagħhomx quddiem it-tablet laqas insajjar, laqas innaddaf. U l-bogħod, jien nagħmel tnax-il siegħa quddiem kompjuter kuljum, jiġifieri bħalma jagħmlu bosta nies oħra, jiġifieri u r-realtà hi li kif tmur id-dar terġa' tuża l-mobile, tara t-televiżjoni. Jiġifieri, nippretendu ħafna mit-tfal imma aħna ma nagħmlux l-istess, ma nimxux ma' dawk ir-regoli. Ekku, ekku, l-ewwel fejn jidħlu t-tfal speċjalment l-ewwel persuna trid tkun ta' eżempju hija l-ġenitur. Hija faċli li nitkellmu li rridu nżommu kontroll ta' ħin fuq it-tfal tagħna meta fl-istess ħin kif niġu għas-CU biex nilagħbu mat-tfal tagħna, nikkomunikaw mat-tfal tagħna, nispiċċaw fuq is-sufan bil-mobile f'idejna, bil-laptop f'idejna. Le, mhux faċli, Quintin. Imma l-affarijiet jibdew minn passi żgħar. Jiġifieri, permezz ta' dawn il-filmati qegħdin, nerġa' nirrepeti, noħolqu daqsxejn ta' kuxjenza biex kemm jista' jkun il-ħin tal-ħajja tagħna ngħixuh b'aktar b'mod sostenibbli, speċjalment fejn jidħlu t-tfal tagħna. Xi ħaġa oħra li xtaqt nagħmel referenza għaliha, persuni li jagħmlu użu mill-logħob tal-azzard b'mod mhm. online dawn ukoll iqattgħu ħafna ħin iva, quddiem iva, kompjuter. Iva, X'parir tagħti kejn għal dawn il-persuni, dawn l-individwi? Anke fil-kuntest ta' żminijiet għaliex Yes. Naf li intom twasslu dan il-messaġġ matul is-sena imma ta' żmien iris u hemm il-tendenzi aktar li dak ikun jiżgarra xi ftit. Matul dan iż-żminijiet il-persuna tkun aktar libera fil-ħin tagħha, jkollha dawk il-festi u jkollha aktar ħin biex tilgħab. L-iscreen time jista' jwassal ukoll għal-logħob. Issa jekk persuna għaddejja mil-logħob tal-azzard, jiena dejjem nirrepeti, jekk inti żżomm mal-kontroll ta' ħin u ta' flus, inti tista' tilgħab b'mod rikreazzjonali ta' divertiment and good luck to you. L-importanti li timxi mal-linja tal-kontroll. Kif tinqabeż dik il-linja tal-kontroll jibdew il-problemi sfortunatament u jekk persuna għaddejja mill-problema tal-vizzju tal-logħob tal-azzard, aħna bħala fondazzjoni, niżgarra ftit minn dak li konna qegħdin nitkellmu, għandna l-linja ta' għajnuna tagħna, 1777, fejn persuna tista' ċċempel f'anonimità assoluta staff imħarred sena sħiħa u servizz 24 siegħa kuljum, nisimgħu l-istejjer u nirreferu għall-għajnuna. Barra mill-1777 għandna il-websajt tagħna, www.rgf.org.mt fejn jekk il-persuna tistħi ssemma' leħinha, tista' tiċċettja mal-istaff tagħna u nkunu qegħdin nipprovdu l-għajnuna. King, grazzi ħafna li kont magħna, awguri l-Milied it-Tajjeb lilek u l-membri kollha tal-Fondazzjoni li taħdmu matul is-sena biex twasslu dawn il-messaġġi siewja f'kuntest soċjali ta' realtajiet li huma xi ftit jew wisq diffiċli imma mhumiex impossibbli wkoll illi illi nisfidaw u niġġieldu. Ser nagħmlu waqfa qasira għar-riklami kif niġu lura naraw x'inhu jiġri.